Кунтаар Олоҥхо дойдутун ыһыаҕар алгыһынан, мааныланан, түптэ унаар буруотунан сайын кэлбитин уруйдаан, сынньалаҥ пааркатыгар киирэбит. Ыһыаҕынан эҕэрдэлиибин! Сахалар былыр-былыргаттан хас биирдии ыраахтан-чугастан кэлбит ыалдьыттары алгыһынан көрсөр үтүө үгэстээхтэр. Бэс ыйыгар айыылар орто дойдуга хаһааҥҥытааҕар да чугаһаан, ыһыах ыһыллар кэмэ олус тоҕоостоох. Ыһыах сахаҕа Саҥа дьыл айылҕа барахсан тыллан кэрэ тиийэн турар кэмэ. Инникигэ эрэли үөскэтэр, үрдүк айыылартан мааныланар кэммитигэр алгыһы түһэрэн, ытык сирдэргэ сүгүрүйэн, дойдубутугар тапталга билинэбит, бар дьоммут дьоллоох, доруобай, уйгулаах олохтоннуннар диэн баҕа санаабытын этэбит. Саха сиригэр самаан сайын эргиллэн кэлэн, үрүҥ тунах ыһыах ыһылла турарынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Туох баар үчүгэйи орто дойду кэрэтин бу бүгүн улахан алгыс түһэр Айыылартан көрдөһөр күммүтүгэр алҕаатаҕым буоллун! Быйылгы Сунтаар ыһыаҕа икки сыл устата ыытыллыбакка дьоҥҥо-сэргэҕэ олус кэтэһиилээх, күүтүүлээх уонна күндү буолла. Республикаҕа ийэ, улууска дьиэ кэргэн сылларыгар аналлаах Улуу тунах ыһыаҕы Россияҕа Үлэ Дьоруойа албан аат хаһаайына Владимир Михайлов киэргэттэ. Кинини бар дьон сүһүөхтэригэр туран көрүстүлэр Улуус баһылыга Анатолий Григорьев биэс мөлүйүөннээх сертификаты үөрүүлээх быһыыга туттарда. Биэс мөлүйүөн солкуобайдаах туоһу сурук доҕоттор! Хауччу үөрүү бөҕө бу үрүҥ тумнары ыһыаҕар сөп түбэһиннэр миин сиэстиллэриттэн наһаа долгуйан турабын. наһаа үчүгэйдик тэрийбиттэр, наһаа үчүгэйдик көрүстүллэр. Ыһыах саха дьонун үрдүк үөрүүтэ, өрөгөйө, этэҥҥэ, күөххэ үктэммит үтүө кэми уруйдуур бэлиэ түгэн. Бу күн үгэс курдук ситиһиилээх, үлэлээх, улуус сайдыытыгар өҥөлөөх дьону чиэстээтилэр, сайын кэлбитин уруйдаан, кыралыын улаханныын алгыс үҥкүүтүн өрө тутан, сиргэ-уокка сүгүрүйэллэрин биллэрдилэр Быйылгы улуу тунах ыһыахпыт оройуон киэнэ туох да үрдүк тэрээһиннээхтик баран эрэр уонна биһиги хаамай махтаммыппыт бу Зверев Оһуор үҥкүүтэ. Бу үҥкүүлэммитин биһиги Зверевтэр туох дааны үчүгэйдик үчүгэйдик биһиги биһирээтибит уонна ханнык дааны движениета уларыйбакка үүт үксү бэриллибитинэн биһиги сырдаҕан Зверевтэр үөрэбит. Өбүгэлэрбит кымыһы айыы аһа диэн ааттыыллар. Сыспай Сиэллээххэ Дьөһөгөй оҕотугар сүгүрүйэн маннык үгэс ыһыах кэмигэр ыытыллар аналлаах. Саха дьоно кымыһынан утахтанан муус доруобай, чэгиэн чэбдик буолан ааттаах-суоллаах бухатыырдар, боотурдар иитиллэн тахсыбыттара. Кымыс иһиитин сиэрэ-туома кэлиҥҥи сылларга ыытыллар буолла. Манна ыһыах ыалдьыттара биэ ыаһынын саха балаҕаныгар ыһыахха бэлэмнэнэн туох астанарын көрдүлэр-иһиттилэр, Үтэһэлээх этинэн, арыылаах алаадьыннан уонна биллэн турар уохтаах кымыһынан күндүлэннилэр. Бу манна саха дьонун былыргы төрүт өбүгэлэрбит ыһыах хайдах ыһалларын көрдөрүөхтээхпит уонна бу төрүт үгэспитин илдьэ кэлиэхтээхпит диэммит төрдүс сылын кымыс иһитин сиэрин-туомун ыыттыбыт. Күрэс түһүлгэтин тэрийии саха дьонугар чэгиэн, чэбдик өйү-санааны кытта дьүөрэлэһэр. Саамай ыһыахчыттар болҕомтолорун тардар түһүлгэннэн буолар өбүгэ оонньуулара. Хапсаҕай мастардыһыы курдук былыр-былыргаттан кэлбит спорт көрүҥэ өрө тутуллар, бэл оннооҕор тас дойдуларга эмиэ тиийэ ыытыллар. Манна биллэр-көстөр спортсменнары сэргэ саҥа ааттар таҕыстылар, хаһан да умнуллубат сытыы киирсиилэри көрдөрдүлэр. Сунтаартан кынатанньынан тахсыбыт биллэр спортсменнар элбэхтэр. Оттон Олимпиадаҕа тиийэ сылдьыбыт соҕотох. Арассыыйа үтүөлээх маастара аан дойду уонна Европа чемпиона, Паралимпийскай оонньуу кыттыылааҕа Алена Дмитриеваны улахан спортан атаарыы сиэрэ-туома ыытылынна. Сунтаар ыһыаҕар кэлэн төрөөтбүттэн наһаа үөрэбин. Мин улууһум дьоно баһылыкпыт өйөөннөр маннык холобура хаамыйдык чыпчаалга тииһэр таамы холобура. Бүлүчээнтэн төрүттээх күүстээҕинэн аатырар маччаҕа бөҕө аатынан күрэс быйыл хас да төгүлүн ыытыллар. Манна барыта биэс көрүҥҥэ тааһы көтөҕөллөр, хапсаҕайдаһан көрөллөр, мас тардыһаллар, хайалара түргэнин быһаараллар, Үс төгүл үс атах оонньуутугар киирсэллэр. Быйылгы күрэххэ уон икки күүстээх-уохтаах, кыахтаах эр бэртэрэ күөн көрүстүлэр. Баччаҕа диэн Бүрүшээн нэһилиэгэ оттон олохтообут киһиннэн ааҕабыт. Биһиги өбүгэбит диэххэ бу киһи буллаҕына бэйэтэ кыргыс үйэтигэр Хаҥалас улууһуттан икки быраатынаан Куомаркы уонна Атаҕаһуох диэн быраатын уонна Кыталык диэн балтын олорбуттар. диэн өбүө туох мамах кэпсиир. Хунтаар дойдутугар хаҥа кэлэн туробун диэх қоһып. Имбэм балачча өр күрөхтэспит киһи буолларбын хайдар бу хунтаа херигер биитте да кэлен күрөхтэспетаҕын. Онон тон бу сыал сорук туруорунан бу Унтаарга диин саха ыһыаҕа ыһыллар диэн то истэр, билэр этим. Онтон быһыахха уолтарбын күрэхтэһиннэрэ диэн. Кэлэн сыаллаах-хоруктаах кэлэн турабын. Олоҥхо саха култууратын үрдүкү чыпчаала. Биһиги өбүгэлэрбит орто дойду олоҕун киэҥ анаарыылара, эйэлээх, уйгулаах олоххо эрэниилэрэ барыта мустубут, киһи аймах тылынан, өйүнэн айбыт баай нэһилиэстибэтэ. Дьиэ кэргэнинэн ааҕыы оонньуу түһүлгэтигэр эдэрдиин-эмэнниин олоҥхолоон доллоһуттулар, сиэдэрэй тылы-өһү өрө туттулар, дьон-сэргэ кэрэхсэбилин ыллылар. Биһиги Алексеевтар дьиэ кэргэттэрэ уон доллар бухатыыр диэн олоҥхоҕа ытыакынан кытынныбыт. Хэттэ буолан биһиэннэрбитинэн оҕолорбутунаан киирэммит кытынныбыт уонна оттон бу алгыы оһуохайга кыттаары бэлэмнэнэ сылдьабыт. Оһуохай хаһан үөскээбитэ биллибэт. Ыһыахха хайаан да илии-илииттэн сиэтиһэн, күн эргииринэн оһуохайдаан тэбэн, аламай күҥҥэ сүгүрүйүү бэлиэтэ буолар. Оһуохай күрэҕэр барыта алт-уон биэс саҥа этээччилэр күн устата тохтоло суох түһүлгэлээн эттилэр. Кырачаан оҕолор эмиэ холонон көрдүлэр. Уйгулаах ыһыах дархан этээччилэринэн Константин Павлов уонна Лилия Михайлова ыланнар сүүс тыһыынча солкуобай харчыннан наҕараадаланнылар. Уустар түһүлгэлэригэр мас, тимир уустара бэйэлэрин бастыҥ үлэлэрин дьон көрүүтүгэр таһаардылар. Манна оскуола оҕолоро эмиэ чороон күрэҕэр кыттан дьон биһирэбилин ыллылар. Аан бастаан мас ылбыппыт, уонна типа заготовка оҥорбуппут. Онтон дальше шкуркалаан иин баран туохата узордары ойуулуубут хобуу уон тохсус үйэ балҕах диэн хак урут хаҕалар иһэр этилэр мантан кымыс Чороону мастан удьурхайтан хаһан оҥоһуллар үс эбэтэр биир атахтаан төрүт үгэскэ олоҕуран оһуорунан-мандарынан киэргэтэн нарылаан оҥороллор. Ахсыс төгүлүн ыытыллар Уйгу чороон оһуора диэн бу чороон оҥорооччулар күрэстэрэ буола турар. бастаабыт оҥоһук бу музей хараллыытыгар киирэр. Наһаа үчүгэй бириистэр тураллар. Оттон кинигэ быыстапкатыгар саха бастакы суруйааччыларыттан биирдэстэрэ учуутал кыраайы үөрэтээччи Илья Егорович Попов Ылдьаа аҕабыт төрөөбүтэ сүүс биэс уон сылыгар аналлаах уонна Ньургуһун литературнай түмсүү саҥа кинигэлэрин туруордулар. Ньургуһуннар быйыл түмсүү төрүттэммитэ биэһон сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтииллэр. Буоларын курдук элбэх дьону түмэр түһүлгэннэн аты сүүрдүү буолла, боруода аттары сэргэ Саха түөрт үөрэм туйахтаахтара барыта үстүү дистанцияҕа сүүрдүлэр. Саха маанылаах Дьөһөгөй оҕото Дьулусхан субуйа сүүрүк ат барахсан уонна кинини көрөр-истэр, эрчийэр дьон бэйэлэрин көрдөрдүлэр. Быйыл үс аттаах киирдибит. Браток уонна быыра уонна квадрат. Икки аппыт үүрдээх да икки сүүс буоллулар Сылгы барахсан сытыы сыа, кыынньар кымыс, миинэр миҥэ, улууска уос номоҕо буолбут аатырбыт сүүрүк аттар үөскээн сылдьыбыттара. Биллэн турар, үчүгэй хаһаайыннаах буоланнар ситиһии кэлэр. Уһун Күөлтэн сиптоникки саастаах кырдьаҕас сүүрдээччи Евгений Алексеев Эдэрдэртэн хаалбакка араа-бараа кэлэн иккис миэстэни ылла. Ыһыахпыт икки ыһык буолбакка туран баран күүттэрэн-күүттэрэн дьэ буолла. Аппы түүрүүтүн ахтан-ахтан баран атажа бүгүн ити үүт бүтэлээн дуоһуйан турабыт өссө да ыһыыра тураллар.

Сунтаар Добун оһуохайыгар киирэн, илии-илииттэн сиэтиһэн, оһуохайдаан, төбөбүт уонна оттон сайын кэлбитин уруйдаан, дьонбут-сэргэбит үөрэ көрсөллөр. Бу Сунтаарым ыһыаҕар сылы буолла. Уонна кэлэммин олус састына дуоһуйа сылдьабын. Наһаа үчүгэй ыһыах буола турар, кэтэспит бүтэр аатта. Онору атын энергетикалаах, наһаа үчүгэй Оһоқыздар оһоқойгар диэн ааттан сылан кэлбиппит. Наһаа үчүгэй ыһыах буола турар. Бу быйыгаһа халар улахан быраанньыкпыт. Аһайын кэммитинэн атаныһыаханан бары дьоннорбун барыларын эҕэрдэлиибин. Уйгу быйаҥ хайым буоллун барыгытын ыһыаҕынан эҕэрдэ. Үүнэр күнү, тахсар күнү уруйдааҥ. Саха норуота былыр-былыргаттан күҥҥэ, халлааҥҥа сүгүрүйэр. Ол иһин да буолуо, дьону биир өйгө-санааҕа киллэрэр, айылҕаны кытта алтыһыннарар, аламай күнү көрсүү ыһыах биир сүрүн сиэрэ-туома буолар. Сахаҕа Саҥа дьыл саҕаламмытын Үрүҥ тунах ыһыах бэлиэтинэн буолар. Бар дьоммут күн диэки туһаайан, илиилэрин өрө уунан, кэлэр сылга быйаҥнаах үүнүүнү, ситиһиини, доруобуйаны түстүүллэр. Сунтаардар уонна ытык-мааны ыһыахпыт дьон-сэргэтэ үрүҥ күммүтүн көрсөммүт олус диэн үөрэн, дьоллонон турабыт, онуоххаттан сып-сырдыктык күлүмүрдээн, чаҕылыйан таҕыста, бары астына-дуоһуйа һынньанан, күүс ылан, алгыс ылынан барыахтара диэн эрэнэбин. Күммүт таҕыста, алгыс баһа сыаланнын, бу сыл уйгулаах буоллун.